Hello, nan dam cio hna maw phunnak ah parmi podcast na kan len ca kan lawm tuni ka hoi leng cu a ho hlei si loin kan miphun nih kan i uan thlar taktak mi gospel singer Jabet Nu chun do tu ka ngei timi hla a kan sak piak tu Rachel Hniang he biruah nak kan rak ngei la podcast ka tuah nak bik aruang heti oi dang zong ah ka chim tawn atu zong avei khatnak ngai min um so la khin um mi tam deuh mi ni hin teinak kan hmu mi long min na kan hmu mi pol mu ma khi zo chun in khin tha jang he kan na lak ton amhan ko na belte in teinak na hmu ve lo mi ong min nak na van hmu ve lo mi cha ma kha teinak hmu mi pol an an an teinak long van e tha jang ve lak pang kha rak se kho ve ton lo ma teinak pinlei ah ummi an tuarnak an harsatnak chungin tezbandah bawipa nih an nunnak a rian ṭuan le teinak a pek hna silo le bawipa sunparnak a langh timi khi maki khi even i chim cio silo kan tonmi cio khi midang caah khan thazang si vela timi khi ka hei ruahnak ka hei caah khan te podcast sang suk rak tuah mi se le nang caah te nun khi na zumhnak an question ding tiang an kan tela cu na rak tonmi harsatnak mulung theihnak hna a um mo a um cun zei bantuk mu a foinak in cun cu na tonmi thil chungin bawipa suanak sunparak na hmuhmi thil zei bantuk dah si ti kha kan share ve okay si minung cu ti fate bigin a tum bik tiang harsatnak tong lo timi kan um lo ite e kei kan nunnak ka hi keima hrang long se loin kan in sungsang za te hrang te a har bik chan kan timi hi uh, 2018 ah kha nangman i tlan thai ko den ka zum 2018 ah kha ka pa kha cancer in anai te khami ni kha kan sung zate keima bawa long se long kan sung zate nunna khe ahnin in in hnin kate ding yang ati le um 2018 ah kha cancer in ana i chumi kha

te jiangmi stage am va thleng ti kha kan ruat nawn lo i oh cancer ti min a pu le chu oh a thi thlang ding timi khi kan ruat mi si taka kan ma kan insung sang sang khala khami chan kha har kan ti zat chung ka pa hi pasta tuan mi si chun kan ma a fa le tla se se ti kan ti thai to kin pathian hna tuan mi kan si ko shan lama se se a leng lama se se kan ti thai to kin pathian hna kan tuan tin khi kan ka yang ka ti ding kan zumok zit mo e chumi chana cancer in ti taka chu yang a si boi pa tlukin ti nan ha sunglo hi kan tuan re ro kan ti thei tokin nang mai rom ko na ka kan tuan re ro kan ti lai chana hi hit vekin ka pa hi na damlo ter tin hi mo khimi khi ni tin ten question kan to mi khi si chutika e Chemotherapy an vun tuah tla hi cun a sam an sam te ve kha a tlak thlang tikah ti a har zet yang tikah si in thi san thlang ding timi lawng khi kan ruat cun keimah le college kha kum khat ka ṭhe hrawng lawng khi si ka nau tla high school ṭhe hri lo cu ding kan silai tikah i a har zet i pa nei nawn loin kan um ding ti kan ruat thlang asinain Pathian hi kan tumtah lo kan tumtah ban lo tiangin tehna a ṭuantu te hi kan innsungsang ah hi attak in a lang i cutin Pathian in kum hnih hnuah damnak a pek i ti i ṭhuani ṭhuani i sin kha cu cancer free na si zo ting kha i Pathian min sunlawinak ah kan innsungsang hi Pathian in in hmang i curuangah na podcast i a min te la ka duh zat ka rak ruat re ro i pathian in in retnak hmun in phunnak hmun te ah hi kan aṭha bik in kan par suak thei ding mi hi a thupi zat te hi kan in sungsang in 2018 ka pa cancer a ton mi sin kan zir suak mi te se kan hrang ah pathian ram ruatnak a khukhannak hmuahmuah hi a ṭha ṭhe ko ti mi hi ma kami he lei lo kan nunsung i kan hngilh dah lo dingmi a mm. sunglawi bikmi uh, Pathian i in tontermi si ting ka ruan. Mm, mm. Se aman to um, ma ruang khan si phunna ka aparme ka timi khi ma kan tonmi thil he nikhat khat a chu adi ko adi te ko la athat deuh nak a tha deuh te ko la timi mu kan ton lio kan chu a har tuk khe chu ma te ka khin atu a khin ma cancer rak saliu a kan mi zong ni khin tampi ni khin thla kan an cham piak a tha ko la adam ko la anan te ko la na te in khin ator ator tu nam ma cha chu ma ru chan nak ngai ding mi kha rak har tuk ko la na te in wat kum hnih hnu ah cun kha lio nan rak zumh khawh lomi a si kho la ti man in nan rak zumh lomi nan rak i ruah chan ko sese ti nan du ko na tin a zumh in nan zumh khawh lomi thil kha atu kum hnih hnu ah cu avan cang ta tak ko chu mu dam na a hmu di ta tak cang ko na arak zawt lio ah khan cun lung rak dong mi te kha tu thazang pe ka du mi na ma na van chimi te kha tha to tu lewa ma cancer thang salon kan dir mun chewa kan ti kan ton lewa cun a har tuk chu pathian ni hmun pakhat i a kan chiah tikah kan phum tikah hin Christine Kheng nih a chimmi ka uar tukmi cu vawlei chungah khin an ka phum cang rua mu an ka phum cang rua an ka berit cang rua tiah Pathian nih vawlei chungah ka berit cang tiah nai ruah in nunnak a muih tuk liomi khi bawipa nih vawlei ah an tuh lio tu a si an phun lio tu a si you are planted na thei tiam instead of bury you are planted mah te hi ka uar tuk ve a har tuk ni alo ko asna baten ni khat chan khat ni chu maki boi pasum pa nak lang tar tu an sini ko timi khi i promise you pathian ni shim shim ni akan chon piak mi se atha do te shim la timi ki tha jang pe ka du tuk na la hlai che na pa dir mun in mam tuk na van share cha hang kai lom tuk chun na pa jong atu tiang dam nak thon na mu cha kham boi pamin kan thang that le te e um ma liu iti boi pasum ahlai che in pastor rian nan tuan te ka khen kanmah a hlein laimi hmuhnak ah miphun dang zong a simin ko la pastor rian tuan nak pathian rian tuan tak tak tikhin ruah khi asi chu o a ho po zokhoi ka kan umnak pa bu pasum parnak ca anung di mi kan si ko na te in amin man in pastor te chu pathian rian tuan tia kan ruah mi ka si tika minung sinak an bu pan na ca a zai zong vialte kan pe ko kan tu ko na ten zai ruang da kan chunga na tlun tar ti mi questions ki a ho ca po kan a common bak mi ki si thil pakhat ka kam ton tika thla kan cam ngai ko mi ni silole pum zong fel ko mi ni pathian thangthat zong a fel ko mi ni khin harsanak kan ton ko khin zia zeruang ah da boipa kan ma theng theng hin kan ton ter an ma an ma bantuk man ne an tong lo mu zeruang da kan ma chung thang tan kan kor timi questions ki avan um di le atu hnu a khan te ti ma na questions kha atu hnu pathian ni damnak a pek tika kha leo i zeruang da na kan ton ter ti mi khi tu ni na van ton tika o ma hi hi pe akan mu ter mi asi mu atanai na van chim mi damnak a hmuh ṭhan ca Pathian ṭhawnnak a lang number mm-hmm. one ti mm-hmm. mah pinah khin te nan nunnak ah khin selo le na pawngkam nan family hrimhrim khi zei bantuk nun dah an cawn piak chap pi mm-hmm. hna ma nan rak ton mi ni khin si uh, ka pa nat lai a he ama ni in sut ring ring mi chu te um, ke hi mina ka si a thi mai sa ding in ruat ko ding asina in uh,

in khi mu mi te si ting ka mu zeitlung da asung loi khi minung tampi chu kan zot long a khin kan dam man asung loi zia khi kan thai ve chiao ko chu mu chu long a har nak kan ton long a hin pathian ne ni tin te tlam tlin te nuam te nun kho nak chan tha kan pek mi asun loi zia te pul nak khi kan bun ifiang ve atu bun tuk dam lo nak nam ban ton huwa ni a tu ni a chu ni chiar te nan chung khur khar caan a hme bik ang mi nan hman mi vialte zei thil po i poi pasum pa rak nan von hmu khoi lunglawmh nak ngei kho khi tluk da sunglawi ta ko mam tuk te na ka kan hal hman le selo le kan i zuam hman a kan nga kho lo mi lungthin i lomh nak le hnangam nak khi an sen ha le mu ma vialte mitthli le har sat nak chung boi pa ni mam tuk dir man phak tar mi na boi pa kho khan nak a sunglawi zia na in sungkur khar alang than le mi ta thang than nan ni zeitindah nan ruah cio kei cu kanmah laimi te sinah otun hin ka sia a rem bik a ruang cu lu ka duhnak chuah ka duhnak nal ka duhnak tate fawi tin an theih khawh long se lo ka o a lai ma lai lo a lu chuah hman ma hman lo a bia ka khek ma khek lo te bantuk tiang zong kha ruahnak an ka cheu kho ca a si kan Indiana state Indianapolis a recording to na du a si sia cun kanmah studio Morris recording studio ah hin otun kho peng asi otun long selo in music vialte zong tun kho asi cun mixing le mastering pawl zong hi kan tuah di e hi kan studio angaitu Morris he hi otun nak le in chon nak sang adi long selo in a hman mi thilri vialte zong hi quality tha tha a hman mi asi ca hin nan otun mi nan ring on tun mi vialte quality tha te in tum kho tun kho si lai hi kan studio kong he pehtlai in tam deuh theih nan du asi si ah cun kan facebook page Morris Recording Studio asi si lo le kan website www.morrisrecordingstudio.com si lo le kan phone number 317 755 7030 a rak pe tlai kho asi Um, hlasa mi pakhat dirhmun in te uh, kan hla van sak e a phunphun in tuah duh mi kha tampi um ve ko bu ah khin pathian hla kan sa ko la ti even i thim zong khi zumnak tak ngai ngai kha se ve ka chim du nak chu uh, balo singular hla sami ni love song hla sami ni kan tikala chate an zumna kha adar da ruang tibia kha selo in khan ma he bak hi pathian cha kai chu ka ka aw le ka zai ka la sak thiam nak mo ka ka aw ba za ka pek kola ti mi commitment van ngai zong kha it takes faith to do that too so zum nak tak rak haw ve mi se tik a foi mi thil chu save lo e na te in zetin da ma gospel singer hi na rak simu a zeitik in da gospel singer ka sila ti mi biakhiahnak na rak ngei a rak ngei hna na rak ngeih si ahcun e mah kha pakhat mah pin zong ah cun ti zeidah gospel singer pathian hlasa timi hi nangmah ca ah khin zei puntuk dah si um a cang la cun ram hla hna kan va sa ve thei thiam mo silo le minung pakhat le pakhat tha e pek nak hla zong kai kan va sa ko tikah khin cheukhat minung tampi nih khin pathian hla sa nan ti sia chu pathian hla tu ti long nan sa o thang bantuk to pol ka atampi ma cheu khat ni chu ma long bak zong ka ai tlai mi zong dum to tak ve ko cheu khat ni chu achana chun wedding hla an nupi le am vala dot nak hlan ha cham basak ve them kon thai them ko lomo so gospel singer kan se ko na te in kam ma le kan dir hun te hi ziong hi hi tiang he ka city mi te ka kan ngai cheu so what that is what does it mean to be a gospel singer to you and then um zatin da gospel singer na rak chan ti mi te kha bang sim be okay si uh ke hi kanau hak te lai sin hlasak hi karak pai tok te falam kanum lai sin tu ferment par te vek pol ma khemi pol hi rak ngai na rak thang lian mi kan si ve te i khun par te a hi mai ka ti ma thil pakhat khet kan in sungum mi te hi ka kai dingi i khun para ka stage si i khun par kha khana kha la ka sak theu i ka pa ne khi athup ten khi i rak thling thla ring ring i rak zau ring ring ka te pai cho

ka pa nih aw pathian hlasak na duh ngaingai si len cu tu i sin maw ṭha tein pathian hla siseh aw lam ah siseh na zuam ding ting kha i rak ti i thla tla in rak cam sak ti khami in kha cun pastor inn sang i ṭhang lian kan si thawn ti pathian hla hi a tam sawn kan theihmi si ka ti ding cutin khatin hlasak ka pe vi vo uh, pathian hla lo ka rak sak i US kan fun thlak tika uh, upa she khan nin timi cho um pathian hla long long na sak le chu na lar thai lo ding tin in rak ti in rak ti i ka yang hun ka tong lo ka rak ka ruat ke ma ding ka ruat e o ke chu lar dua pathian hla sak mi timi ke lo tin hi mo ke ma le ke ma ka ke answer ok sal mi se aphi ka so mi se Lardua Pathian hlasangmi ka si lo i Pathian in i larter du a si le ka dinhmun amah hrang i ka pekawk nakin a thu vekin in lar in lar kan ding timi hi maw ka ka rak ruatmi si tuisun ni tiang ka pommi tla si ti ka lar le lar lo hi ka ruat lem lo i Pathian hrangah ka ti thei tok Pathian i pekmi talent te kha amai hrangah sunglawi takin ka hmang ding timi kha i as a gospel singer tu maw kami kha ka dinpimi si i i 2021 sita mo Chin TV uh, Gospel Singer of the Year kanga a kha kan rolpi pakhat ni in rak text mi cho mi tu na sim ve kin kha minau pakhat sanga ti gospel singer ti mi min pu hi a har tuk tu lai sana hi iti asina in hi ti ve kin Gospel singer mino pakhat nih Min Pu ding tiangin ti tuisuni tiang na dinpi thai hi ka lo upat tuk tin ke i rak ti khami te kha ka thinlung ah a caam tuk i ti gospel singer ti min nei hi a har tuk thil pakhat te fatte bik te kan va tuah sual ta le min sia chi kha si i ti asinain mitu ka sim vekin ka neih mi ka neihsun te ka o hi boi pai hrangah a 100% ka hmang ding timi te hi thu ka rak ṭhen cha tawk mi si tu sunni tiang khala ka din pi mi si ti te khal ka si tu atu
atu kum thong ni hnu kum thong ni le kum kul hnu ko te lama or atu lieu mu atu lieu han chun tlom pal te man khi avan al dau sang ka ti gospel singer khi because um it it's so common now le khi pathian hla sami khi an tampi cang i zoh chun ding mi le thazang alak ding mi zong khi tampi cang cucun areng renga pathian hla ni ki munma ki kaw deuh pin alak tin ku mu alhan leo alon che kum sha leo he ta chun a chun mu le gospel sing, uh, singer karak salati karak ka ngakchiat lio o hla sak ve thok in ka ruah lio a hen ti gospel singer tumi an um lo tluk bak si le farmen par kan farmen par farmen par kha ma ma kha zai tin mo mo khe sat phun mo amin kha ka rak thei ve le na bel te ani chu kan nu le tp se chu mu kan ni hla kan rak sak la kan zon wa kum hlai riat thong sang kum hlai sri kum hlai kum hlai ngan kha e thok was ko ma thong sang an gospel singer kan sala kan tang ani chu kan nu le tp se ta ka van e zau chut ding le tha jang van lak ding a khin yes gospel singer a um ve ko timi thazaang pakhat cu a ka pek na tein mm. khin o mino pawl hi tu kho asa tak ko timi thazaang cu ra ka pe kho lo en a hlei che in kampong kam mi a hau pon ni pastor te tiang ni mu khoi ka zam pa hla pathian hla long ka sala ti si a khin chun uh, questions behal nak mo akan tua se lo le chapo in mo akan sei kan hole pol tiang ne khin ampong chu kan thu zonga o ke chu thlarau tu mi pong chu ka thu ngam la lo na thai tiam ko khoi ka kan um nak po akhin capo phun bantuk mi nih khin serious ne a rak kan lak piak lo ara kan do tuk phone le do tu tu rak tam tuk tika gospel singer ka se kola bun itti ding mi ke rak har tuk i still remember atu uh, lai mp3 sarua katil mola mp4 pakhat pa rak sima akhin interview emily ke an rak tu akathai le ma kha ani kha kum ngakchia ti akum khan rak tial tik khan ngakchia ti gospel singer long asi ti na tin US a rak um kai kha lai lai ka rak um leo tak a US um mi ka ta ba ke hei upat ni oh okay US long a mu ngakchia ti gospel singer pathian la long sami a um ve ko ti mi te ka rak thai atu tiang kai chin se pang ma man ni kin tha dang tam pi rak ka pe ka chim dang chu arak har tuk atu a chun tikhin zoh hna la hlasa chiu chiu akhin gospel singer le chun tu bantuk uh, secular ti singer pawl hi kan zat ngai chang chu and mino zong akhin mino pathin hlasa mi an tampi chak tak akhin tlumpal te khi tha ban um deu avan foi deu chang ba 10 years ago arak har bak ma liu te to stick to the rule that you you know you're going to be gospel singer a rak har bak tikah khin Pathian hrimhrim nih Pathian nih ṭhawnnak rak kan pek ve kan nunnak ah rian rak ṭuan ve le ti nihin ah cun Pathian hlasak mi khin hmual tampi a ngeih ze le Pathian nih Pathian hlasak in rian a ṭuannak ka tampi kan van hmuh khawh tikah khin te mitu na sim me kha a hmaan zat ka te yanga te le state pakhat ah kha concert kan fe te concert kan fe i khami kha love song thon an tuai gospel la love song se tika kha rol kan vun ei hai rol kan ei in pakhat a rol kan ei uh, introduce ong na kan to e khatlam yang ka te khatlam hla sak tu pol thon mo introduce ong na kan to uh, ani hi chu gospel singer si hla dang asak lo te taka kha uh, phun dang pin ki in ruat lang o a fel tuk wa ki na thai ma ti shim nom pung sa ning ki in ti te ka ki a ol lo na sa min they will go okay so chun na hmailei ah va ngei ding salon na va pa ding nih mu na tlangva nih lau song hla fung khatan rak ka sak piak talo na sa la mu amen um vai lo nam nam pu ya te lau song hla na sa la mu like lau song hla te na ngai bal mo or like te ke na atu han chu ai dang ngai chang ko la da ka ti atu a chumam tuk phun ka hau man ni akan ti ka thai ti lo maybe they are so used to that we are gospel singer too or it's common now or like minung reng reng dang ni khan ti oh ma he arak dang ve ko ti mi kha an ban like an ban pom kho zong ma cha sang ha cha ka thai lo na will tin khaliwa khan chun bible cha chung i solomon kite bible cha chung man a solomon la man um ko chu te ban mu pastor te po jong ne kai chu pastor ka tun na kum ma za thi asa chang ko na te in tlap song sak le bai ni ka thara a kan hur sun tia kam pom lo te ban tuk pol tiang hi oh it's a lot like oh, everywhere you go you get that comment or questions mah te khi arak se pang tak ah khin ya ba pathian thong an mah kha mah kha hai pe tlai in ti vei khat chu karak tlu bal karak tlu bal ti zong khi sala sola song rak sa bal arong lo if oh yes minung tam ngai na chan thai ko a thai lo mi zong um bi ko youtube zong
um rocket i think so yeah ma karak sele um ma karak saknak ruang zong chu na nungak te la le atu cu na ngakchia tuk ri na upa te la le lapsong cu na sa te ko la so it's going to be a shame or like it's going to be so embarrassed you know now that you sing lapsong na rak hak chet leo vela cun ka sa lo da te phone tin kin nangma le nangma khne ning zak la nai ngai chi la te ban tuk negative le in khati rak timi rak tam tuk tik le ka rak hak chet tuk tika khan uh, grade 8 ka su tang ri ya tang rit khar pi shong shang te ke rak se tang kwa tang rit shong shang te kan lang hak cheri te ka okay what if you know that is actually true da ka upat te ka ka sak than te ko ding na thai thiam ko lomo pathian hla ka sak kho thai lo i la song hla ka sak than te ding sia chun ka ning zak tuk la tu ka timi pol khi so i better not say that or you know i I, I better sing it now. Yeah. Ti mun tuk mi kha rak and I talk to my mom ka nu zong kha ka rak hal and ka nu nih khan ati mi cu thinlung chung ati no ka sak bak ko la or ka sa bak la lo ti mi lung atom nak a um um si a khan cun it's totally up to you ti na du cun sa na du cun sa la ruang cu ka sa la lo ti mi zong nang ma na si ko ca na nun nak na zum nak bak ni sa kho lo ding bak an ti sia cun sa la ti na bel ten lung atom na um sia cun nang ma na du ning ten tua na duh sin cun sa kau ta kan rak ti ve le ka rak sak ba ma ka rak sak mi ka that tuk nak cu ma ka sak di in for one year ma chung kha ma album ka rak chuak lo so process ka rak sau ngai ve so we are talking about what almost 15 years ago 2008 Yeah, so a hlan tuk cang cu mu tin che ka thiam lo tuk la I can I can calculate but a hlan ngai cang so uh, album kan ye di le la kan sak di bak an khan kum kha strong a rak rao a chu tak kha and for one year I I'm not gonna lie like every night literally zan chiar te bak hi boy pa ma album hi ro tar ka Mah elba hi rawhter law chuak hlah seh law lapsong ka sa bak ve tia law mah ka lapsong ka rak sak mi kan ka nunnak khan thilrit tuk hi rak ka pek like I sin big time for some reason like Pathian nih kan tuah lo ding a ka timi bak ka tuah ti bantuk nunnak bak an nenh bak an rak nenh so zan chiar te bak ma elbam rawhnak ding cun thla ka rak cam le after one year a rak chuak even santai erin nai arak chuak thiam thiam ko na beltin a chuah tika khan kai lungsak ruang chu ma kum khat chung ka thla karak cham bele ma khan ma album ka chuak bele a chuak bak ve ko le ma ni thok an chu atu tiang he ka lung thin a kin nit nak zong um bak ve ti lo khi I knew that I or the experience e ka sak hnu ah zeidah ka nunnak ah a um timi mu thilrit na ka pek timi khi ka theih tuk cang tikah atu ahcun confident in lan hangam te ni ken pathian thangthat nak ka sak ki mu kai thim kho ve cang so um, rangkun kan rak um leo 2010 long zong ah khan mam tuk offer ka rak um lap song sak sia cun album kan in chuah piak la tour kan in tuah piak la pathian la tour zong na ngei la paten lap song la tour zong na ngei la tum tuk offer zong rak um ko na te in khan ma a khan cun uh, uh, again ka lungchung khan chun no te ka se ko na te in khan tangka kan rak har ngai you know life and kanu kha ka rak ti what if you know ma he ka tu sia chun tangka zong nga kho si ang kai na kai ma ten kai zo kho so ma he ka tu ala tangka ka ngala bible si ang kai kho ti mi kha rak se so like satan rin tun nak zong kha rak se ngai be you know like i'm gonna do this and then the money that i get and then bible si ang tu kai la na thai thiam ko mo but ma lewa khan kanu ni khan no like na sa ti la lo mah pathian caah nai pe cang mi si na nak zong nai ap cang dih mi si pa ka lung chung te zong keimah zong ke no a si ko but my mom confirm you know uh, a thong chin chin so ma nu khan chun lung shin nak um bak ti lo ni hin ni tiang ki mu so nang ma cha te ti nang hak chet tin khan lap song la ka sa lo ti khaban um ve te ka khin mam tuk tluk deng nak mun tuk ten rak ngai bel mo or like na van upat de osin what if sak ding jong se ko lo ma ti ban tuk mu lung thlen nak na rak ngai ma or just la je ka sa bak la lo tu tiang si uh, ke hi khatin te uh, tu duat sak du zan mi tlan do me khabek le he laf song la le na sak phone lo i ting hi chu in ti thawi in som ngam cha lo in ke an um theu chu thein tu poi pakhat khat tu lai poi kan te ko ding ma fang airport te vek atla duat te vek hi hlan lai da wa ban te te sak du in ke in rak som theo ka thinlung hrimhrim in khi aw ti duh na khi ka rak nei da lo kai he cun kan nau hak te isin uh, yang ka te ding US kan rak thlang ve te ka ti ka din lung shin na khi pakhat te man khi ka rak nei la a sak ve se la chu lar tla ka lar da nung timi ro san nak tla khi ka rak nei tuk lo cun chutin temptation khi i som tu tla khi an um cham chau lo i kha i

Indiana kan rak phakka te ah khan I Life Ministry man si. album an rak chuah piak mi hna ka ngai da album ka uar tuk atu tiang zong khin ti ka lung chung te khin mah hla te nan sak mi te kha rak chuak ton lang mang ba almost every song khi ka lung chin ah khan rian tuan tuk chu and na sakmi zong kha at, at, it's been a while so ka kai kai chin che ka telo ba na sakmi hlat zong nang ma sakmi le le sakmi ka karak ngei lang mang repeat in on repeat in karak ngei pang tha like karak thiam ngai ve but like kan rak phak ka marang hla ka chu you know marang hla ka ta kho tukri lo atu nu han angai nak ka ngai ti lo ma ka kha youtube a ma um ha album ka chu

arak tha to an nan mirang hla nan rak sak selo ma si mirang hla kawl hla ting kan rak to ma kha nan rak sak mi kha rak ngai le na na o tu khi na tha khi dam tuk hla na sak a khi mu and and azaitin banduk dak bia ti kan ru ana akhan o vocal training rak kai bal te phun khan an rak chim have you ever see khami hlan ah maw ka kai khami hnu ah ka kai si ka ka thei cia no lo asinain uh, vocal training chu ka rak kai da e 2013 si khami album yang tak si aswa ka ka thei cia no lo 13 trong in kha ka rak kai ti tu um ka rak kai nak pa hi an biakinn ah kha praise and worship pastor na tuan mi si e ka rak kai i kum hnih kum thum hrawng ka kai i bawm ze chu the in e hla te vek tla khi laimi chu yang ka te ding kan o thier hi atam chu mo ama ka sut te ka ka o thier hi atam mo te vek in khi ka sut the we ai ke na saki ka nga ya chu atok ko ka ti te vek mo e chen ka sanga hi apum rak pe ko tuk khami ka se ya pa khe kan zer caan hi 30 minute long sana caan le 1 hour te wek la kan rei te khatin in rak du do zal amma ta christian mi an si te ka kha e kum ni kum thum trong chu karak zer o se khami tampi bom sat ya o ma khan na chon hlan ma sin na chon nu chu ka thailo ma time for some reason ka sai kho ma singa na hla ka ka ngai tika khan it's such like technique tu in ki like ki nuam ten la na sak dan ki mu no akal nan pol kha okay so arak chon rong as so everyone must you know vocal training because this is such you know a healthy way of thinking like i love i love it and um makha ka so vocal training ta pon rak kai te ka khanti na recommend ma arong so um rangkun lio ah khan uh, music cu ka rak kai bal ve cu one or two years rong kan rak cawn music theory na ka rak cawn ngai ve emah kan choir kan rak ngai vocal class kan rak ngai le vocal class ka kai cha kha ara har ngai because i'm like i was so used to singing my own way and training ka van kai te ka khan breathing ta na an kan chimi kha rak tu kho te lo ta mun tak rak sele um arak ka rak har ngai chu na bel te in choir ta kan cawn lio ah khin kan siapa khi vo ko rak thiam tuk mi si ko choir kan sak tikah khamah tinan odan tura timi pola kan chim mi ka rak tam ngai tikah khamah an kham tampi khi ka rak elak le arak arak her tuk like kan ma kan sak so le kan o that i kan sak so kan thiam so mi ka chuk pathian ne thelat akam pek mi kan thiam na kha um ve ko na ten ti ni lan mu alam amhan ning ten la kan sak tika khin kan o zong adam tik cun ngaih zong a nuam um a chei zong khi kan chei tum tuk ka rak si le mu so ma na rak cun mi kan tampi ma ka ka an bawm mo te mi ka ka van an hal ni mi ka si e im bom zat mi tu ka sim ve kan im bom e chun naw hak te in mo la sak apai ti hi lam rama chu ti US rama chu financially cutin a har tuk cem co tlak an um lo ding ti ruahsannak ka nei khami pawl hranga nau hak te sin hlasak an pei ti kan thei le chu kan zerter chi le kha a tha ka te kei ka zer man kha ka tlai deuh lam ka ti ding yang ati le kan o kha kan rak sak tuk zo te kan sim ve kan rem kha anga non bak lo i churonga hlasak a pai ti kan thai kum sari kum riatin zir ter chi kha ka atha chun an otla kan an saya nih a shape thei ding zat in kha a shape ding ka zummi kha upa hnu i va zer chop ti kha chu kan duh dan te a um zo tikah khi alak lo zat asina in tampi i bom kum hnih kum thum ka zer i yang ka te ding in bom lo bik ka tim hana khi ka thluak sunga vuk tin khi ara lang chan um khamin kha tampi i bom chun na sim ve ken ti la saka tla kan tha tla dam kan ma tla kan bang tuk lo in kan sak thei chum mipi hrang atla ngai nuam deuh ding in te o flat zik te mana thing dan ding te kha a um timi te kha in bom zet chun fa le la sak pe kan nei sile cho lak sak ding ro ri khi ka ka recommend ko that's good good yeah la sak huam mi hak chian ban tam ngai chang le ma ro a khan te ya an tha ban thau ngai cheu la a chong che mi tam pi zong kha ya kan to mi tha to te khan tha to chin chin